Weekend li għadda nibdew bla kantunieri issa ma kienx hemm biss il-programm tal-pornografija imma kien hemm ukoll il-karnival. U l-karnival iġib miegħu ħafna attivitajiet. Attività attivitajiet mhux biss il-belt imma anke f'ħafna rħula fosthom Ħal Għaxaq u ritratti li rċevejna propju l-għada ta' attività kbira li kien hemm Ħal Għaxaq, ritratti li se nurikom issa, juru dak illi ħallew warajhom in-nies u l-middera ma tnaddafx u allura mbagħad kaxkar mill-ilmijiet u mix-xita illi kien hemm fil-ġranet li għaddew dan huwa il-pjazza ta' Ħal Għaxaq l-għada tal-party tal-karnival ovvjament aħna nappellaw biex meta jkun hemm attivitijiet bħal dawn ikun organizzat ukoll it-tindif fil-lokalitajiet u ovvjament għal sens ċiviku tan-nies li ma jitfgħux l-affarijiet barra. Kitbulna studenti ta' kors ta' Lifelong Learning fir-restawr ta' l-għamara. Dawk qed jagħmlu il-kors tagħhom f'post l-Ospizio il Furjana u kitbulna biex jgħidulna li kull darba li tagħmel ix-xita, kellna ħafna xita din il-ġimgħa, tant il-klassijiet huma f'kundizzjonijiet ħżiena li qabel jibdew il-lezzjoni kif qed naraw ikollhom l-ewwel kwarta jagħmluha inaddfu u jneħħu l-ilma mill-klassijiet. Qalulna li dan huwa din hija problema u jixtiequ li jkollhom klassijiet aħjar u Nota li għamlulna fl-email qalulna aħna nixtiequ nirringrazzjaw ħafna il-għalliema ferm professjonal li jagħtuhom dan il-kors u aħna ovvjament insellmu l-għalliema kollha minn hawnhekk u nirringrazzjawhom tax-xogħol li jagħmlu. Bagħtulna wkoll ħafna filmati, nirċievu ħafna toroq, ħa nurikom dan il-filmat li bagħtilna Ruben Caruana miż-Żurrieq.
Hawnhekk qegħdin Triq il-Pluvieri, iż-Żurrieq, diżastru taż-żrieq. Alla ħares ikanna bżonn ambulanza għax ma nafx kif ħa tgħaddi. Il-karozzi biex jgħaddu ġiri weħlet il-karozzi u nixbduhom tal-biża'. Qed taraw il-karozza kif inhi ġejja bilkemm tgħaddi. Ilha għaxar snin hekk it-triq.
Minn Triq il-Pluvieri, iż-Żurrieq, kien hemm ħafna ilma hemmhekk, imorru għal fejn hemm iktar ilma, Taħt it-telgħa tal-Kurċifiss fil-Furjan, fejn jorbtu l-cruise liners u fejn jgħaddu ħafna turisti, Joe Zerafa bagħtilna dan ir-ritratt fejn juri kundizzjoni tal-bankina hemmhekk ferm, ferm u ferm perikoluża nappellaw li titranġa malajr. Jibgħatulna wkoll ħafna żbalji u kultant l-iżbalji li jieħdu n-nies iservu wkoll ta' reklama aħna nuru din il-pastizzerija ġewwa Buġibba li kitbet pastizzerja biż-żieda bit-tikka forsi ngħidulu li tinkiteb mingħajr it-tikka imma forsi għamilha apposta biex tidher fil-bla kantunieri u jieħu reklam b'xejn. Kitbilna wkoll Mark Gatt, Mark Gatt huwa bniedem iffissat fuq il fuq il-miġja ta' San Pawl f'Malta u għandu ħafna informazzjoni u dana kien sar proġett ta' tisbiħ f'San Pawl il-Baħar u f'dan il-proġett li huwa ferm sabiħ u nifirħu għal dan il-proġett ta' tisbiħ, għamlu t-tabelli biex iwasslu informazzjoni dwar il-miġja ta' San Pawl f'Malta. Però x'hemm ħażin f'dawn it-tabelli? Tabelli sbieħ, però hemm miktub illi, pereżempju, 250 persuna niżlu minn fuq il-vapur illi kien fuqu San Pawl, meta fil-fatt fl-Atti tal-Appostli jingħad illi kienu 276. L-ewwel żball. U mbagħad jingħad ukoll illi San Pawl, il-vapur ta' San Pawl inkalja fuq il-gżejjer ta' San Pawl waqt li kien sejjer f'Ġerusalemm, mentri fil-fatt San Pawl kien sejjer f'Ruma. Attenta ħafna l-għajn ta' dan ir-raġel u ġbidilna l-attenzjoni u aħna ovvjament ġibniha fil-programm. Ibqgħu ibagħtu r-ritratti u l-filmati tagħhom fuq tagħkom fuq xarabank@tvm.com.mt. Din il-ġimgħa għamilna investigazzjoni żgħira. Ġie Joe Julian l-uffiċċju u għamilli mistoqsija. Qalli, Isma', qalli, qed ikun hawn daw ibigħu iċ-ċilindri tal-gass fit-toroq. Qalli, Issa daka jekk inġorrhom fil-karozza nxurjat jien jekk ikolli inċident u jisplodi, il-karozza tiegħi inxurjata u jekk nagħmel ħsara 'l ħaddieħor, ikolli nħallsu jien minn buti jew tħallsu l-insurance? Jiena ma kontx naf inwieġbu u għamilt sensiela ta' telefonati lin-numru ta' kumpaniji tal-insurance. U dan huwa r-riżultat. Meta tixtri ċilindru tal-gass minn dawn li jkun hawn fit-toroq u tgħabbih fil-karozza, dak jekk jinqala' xi ħaġa tkopruha intom? Jekk jisplodi t-tank, you're not covered. X'jiġifieri?
Jiġifieri jekk jisplodi ċ-ċilindru. Għax you're not allowed to carry explosives. U ċ-ċilindru tal-gass tqisuh bħala explosive? Iva.
Jiġifieri trid tini parir ma nixtrix minn barra?
M'iniex qed ngħidlek toqgħod titkessha jew ma tixgħelx il-forn laqqas. Le, għax ikun hemm, nara n-nies jien, ifhimni, għaddejjin biċ-ċinil, dak jisplodi, jiġifieri ma nieħux xejn jien? Le.
Anke m'għand ħaddieħor? Le. They are not covered by insurance.
Mela, jiena nixtri ċ-ċilindru tal-gass. Sewa m'għand dawl tat-triq. Jekk ikolli accident u jisplodi ċ-ċilindru, intom tkopruni bħala insurance? Diment li inti qed iġġorru l-gass for domestic purposes għall-mod tal-kelma għax inti tmur tixtrih, titfgħu ġol-karozza u sejjer lejn id-dar, m'hemmx għalfejn ma jkunx covered. Imma covered jew mhux? It is covered.
Le, ta' ma tkunx copered jekk inti għall-aħħar issa qed one ċilindru fil-karozza ma tistax ittella'. Ma nistax intella' u qed ibigħuh fit-toroq kullimkien. Kif ħa nixtrih il-gass jien? Imma ma jgħaddux minn quddiemek dawn. Jiġifieri inti qed tgħid ma jistax intellgħu ċ-ċilindru fil-karozza? Le. No, għax that is some, that is an explosive. Inti għandek riskju kbir, hu, jekk ittellgħu fil-karozza li verek Alla ħares qatt jien naf jinfaqa' dan jew jibda ħereġ il-gass jew xi ħaġa. Le, ma tkunx covered, oh no. Ma tkopruhiex intom, għax comprehensive. No, no, no, no.
That's an explosive. Lanqas jekk nagħmel ħsara l-ħaddieħor. Le. Mela, jekk nixtieq ċilindru tal-gass minn dawn li jkunu armati fit-toroq, sewwa u nabbih fil-karozza. Jiena nkun kopert jekk jinqala xi ħaġa li ċilindru?
liċ-ċilindru. Jekk jisplodi, per eżempju.
Jekk tkun comprehensive, iva. Jekk tkun comprehensive, jiġifieri nista' ngħabbih iċ-ċilindru u ma jkollix problemi jekk ikun hemm. Eżatt, eżatt, fire and theft ma tkunx coverjat. Meta inti tkun qed iġġorr it-tank tal-gass u xi ħadd jidħol ġo fik u hemmhekk kien hemm explosion, iva hemmhekk tkun covered, imma jekk inti daħal ħallejtu ġurnata barra fix-xemx u sploda għajnna f'ħabba xemx, Hemmhekk mhux ħa tkun covered għax inti għamilt ġurnata da ħallejtu ġol-karozza. Fhimt? Ġifieri tista' ġġorr tank tal-gass imma mhux tħallih. Imma intom fejn se tkunu tafu ilux ġurnata jew għadniex inġibu? Għax ifhimni, tank tal-gass mhux ħa jisplodi mix-xejn. Issa ħarġu proċeduri tal-Enemalta u tal-gassijiet li tistgħu tippikkjawhom. Ġifieri.
Liġi, mhux bħala insurance qed titkellem? Le, bħala li, imma jiġifieri jekk għall-aħħar qatt jinqala xi ħaġa meta tiġbru inti ħa tkun kopert u mbagħad aħna jkollna x'naqsmu ma' tal-gass, fhimt, mal-kumpanija li jbiħħu l-gass.
Dawk jiġu bħala hazard goods u ma jkunux covered fil-polza. Jiġifieri inti tini pariri li ma nixtrihx iċ-ċilindru tal-gass? Le.
Ma nixtrix manta trakk sewwa biex niftehmu. No, hekk jekk jekk kienu possibbli jiena nagħmilha personali imma llum il-ġurnata issa la nafx qatt ma saqsejt to be honest. Mela mnalla saqsejt.
Ma nagħmilhiex iżjed. Ftaħtlek għajnejk ara bis-saħħa tiegħi. Ngħidlek is-sew jiena mhux l-ewwel darba u minn wieħed anke tnejn.
Imma issa ma tagħmilhiex iktar hu. Le ta.
Le ta. Le hi.
Mela jidher illi hemm ftit konfużjoni, jekk iċ-ċilindru hux inxurat jew le, aħna nappellaw lill-awtoritajiet illi ladarba ċ-ċilindri qed jinbiegħu barra tkun bil-liġi illi għall-inqas jekk jiġrilek xi ħaġa jkun kopert ħaddieħor il-minimu stabbli tal-liġi. Ukoll irrid ngħid illi ċempluna tal-pastizzerija u jidher illi Ġbidnilhom l-attenzjoni li kellhom dak l-iżball, ma nafx ħadux għalihom, ma nafx fejn biex ħadu għalihom jew rringrazzjawna. Imma insomma, nerġgħu nuruha biex intuhom reklam ieħor b'xejn insomma u nsellmulhom minn hawnhekk.